Vawiin hi December ni sawmhnih leh panga, sanghnih sawmhnih leh pali, Christmas ni a ni a, Aizawl tlak lam veng pakhata damlo kan tur leh khaw rinlenpui turin kan kal dawn a, chumi pah chuan Christmas ni a Aizawl khawpui chhunga mi che vel te han thlir pah turin kan han kal dawn a ni a. Tuna kan awmna hmun hi Mission veng biakin pui kawt New Street tho kha a ni a, Christmas ni hian Aizawl khawpui hi eng angin nge a ri luai luai em? Nge nia a reh duk zawk tih te pawh kal pahin kan han thlir a han tlang dawn a ni. Umm school puikawn a reh hle mai Christmas ni tak te heti anghai chuan khawlai hi chhunna vei chuan a dun vak lo a. tlâng pui tûn Aizawl hi hunpui krismas kum thar vawk ve bâwrah hian khawlai hi chhûna inzâhnah hianin a lûn zâwk a chhan chu hmun hrang hrangah kâwn chei nalh tak tak te. Awmatin thung sirah hian hei in tur tui hnai tak tak aw street food an tih ang chi te hi no siam a hetiang ah khan ah han in tih harh nan han chhuah harh nan leh han in ah thian ho a. han lem khat han pah a han ei tur hi a tam a tin zan boruak hi thalai a bik takin thalai tan hian a nuam hmel hrim hrim a ni sunday pangngai ai mai in a reh emaw tih mai tur a nia nizan kha ur lawk zan a nia hei hi-- a kawr khat la M G road mahatma gandhi road tih kha a ni a an inzam kha ur lawk zan a nia nawlpui mai menreia naupang lai tawng a tlaivar zan kan tih ang kha a ni ve hrim hrim a. a zaikhawm chi tan pawh khan naupang lai khan zaikhawm tleih van zan a ni ve a tin a peih deuh tan chuan Krismas zan pawh kha a tukruai a lo nei vang khan tleih van kha a nuam ve hrim hrim a. zawn hnih ka tlai var zawn zawn thum ka tlai var zawn tih te pawh kha awm thin an lo a mi yala hetiang kha governor compound hi tunlai hian rajbhavan leh city park pawh leng an awm ngai ta meuh lo a ni maw.

thlan han la mawlh mawlh a ka khul leh awlh mai thin kha nia tunah chuan intihhlimna hmun hi tam tawh a aizawl dai velah hian park nuam tak tak in picnic spot te thleng inniang chu hetiang nipa hian-- uk kha vek hi nia aizawl daih mai bakah tlem a sa deuh aw laivan pa haw la kawt ta nia heng lai pawh hei a reh riau mah hi tichuan exercise duty umm.

zawlpala thlan tlang tih te pawh a awm a tin silchar kawng lamah tur tlang lam atanga khalhin chakawr hmui tuai tlang tih te pawh mi tlawh dun a ni sang tel hi ni khatah hian an kal thin a ni chutiang chuan khawpui chhung reh deuh ruih khawp hianin hmunpui a tun chhuak thin a ni. Sakawr hmuituai tang phei chu December ni sawmthum pakhat a lo nia a, sanghnih sawmhnih pali tlai ni tlan hnu hnung ber en tur khan an han fuan khawm leh dawn a nia, traffic jam leh ngiat ngiat mai dawn a ni. tih hian khawlaiah chuanin vaite an han kal ve ngawh ngawh a tih loh chu a bu su su lem lo a ni nimin ni sawmhnih pali leh nimin pian ni sawmhnih leh pathum kha a ngai phei zawng zawng hi. no vei kun zawn tin ni vang khan lirthei emergency tak tak nilo chu mipui kal put put mai ni an kawng sirah hian aw intih hlimna hrang hrang a then an lo lam a a then an zai a a then thil an zuar a maksa pakhat-- tak a ah mipui ennawm tura lo in ah buatsaih te pawh han awm a ni khatiang khan hei hi hospital ruat a ni a hemi leh a hnuai nawrpui phei ho khat mut mut mai kha nen chuan mahni khawr hla tanga zo din inkar kha lirthei tlan lo in kawngpui kha mipui tan dah tawp mai a ni.

Hmu lo BMW nen a hawi zai thei ang lar kan hriat lar lem lo lo zai thei ang tak tak thei ang ta ber ber mai a sound system tha tak tak nen kawng sira an lo zai a han din chilh a han ngaihthlak ngar ngar te pawh hi chak awm thin maroh chu khatiang kha hmun hrang hrang a awm avang khan han din chilh thuak pahkha a awm lem lo va. zai ngar ngar hlawm mai a charity tan te an lo tia a hnuai takin mi khan a bawm lo dawh tawk te an awm a heng lai te hi an khat mep mep hle a ni nimin a inhlim piah kha chuan a thu hrim ah krismas te pawh hi vawi ni december ni sawmhnih pawnga a ni tak a lo thleng hi chuan-- kan zal deuh teh teh tawh a a dawn a in puahchah lai vel kha naupang te kan nih lai atang pawha krismas dawn hun nuam kan tih kha a ni tun thleng pawh hian a la ni tho mai krismas la an rik ruai ruai kha chuan thinlung hi engemaw ti tak hian a awm a. kan zau thau nge ni tin nge kan sawi ang ah hlim awm tak kha a ni vek mai a vawiin chu december ni sawmhnih hmanga a ni tawh a hlim lalpian hun champha hmatianga kan thlir tih te chu a sak leh chi-- chiang tawh lo va ni tikhan kan thlir ber khi kan thleng leh tawh a naktuk atang phei chuan hasak tur hi a lak lo viau ve leh tawh a ah helmet khum lo kha lai khan traffic in lo ti ding chap mai a helmet te hi ngaih pawimawh ngai a safety guard a ni a a inkhawm vang chiah a ti. inkhawm form a nih mai avang hian helmet te hi han khum loh mai te hi kan han ching hlawm a chanmah west lam kan pan thla te ralvak kawt kawngah thu tah ramri kawl thlengin kan kal ang vawiin chu. lirthei pawh tam lo mission veng atang khan char mahni kawn thleng khan traffic jam pakhat mah a awm lo va a awm lo mai a ni lo va motor a tlem khawl hle a ni. chuan kan naupang lai chuan Christmas hi ruai theih hi hmm a mas lai ber a nia hreh tur hreh tur awm ve leh nual thung ang kohhran hi tara. ruai kan han ṭheh zo chiah a au rinna hmang khan pu chumi kha mi chuan vawk a thawh dawn a chumi pawh chuan kan nawr leh dawn nen tih mahni awmna hmun ṭang au dar dar ṭhin kha a ni a nawr thin hle mai. Nawn khan rel sa hrim hrim ngaiin a nawm hran hian. Nawn tur anga ngaih kha chu a ni. A thaw khan a thaw kha chuan a ni. A thaw zir vel zawkin nawn tur a ngaih deuh thin kha a ni hrim hrim a. A ni thum na leh ang kha chu khatiang khan aw han phur zual te tin mask thlen in tih te pawh kha a awm thlap a. Mask thlen in. hete kha tlem a pa khawsa thei te in leh lo pawh han dawng zo deuh te kawt khai rem deuh te leh khatiang khan nia aw lengkhawk te chhuat ah thu thu thup mai te kha zaitui a tin-- hmanlai khan tih lai khan lawi leh sial hi bawng aina ni zawk mah em thing tlangah hian bawng hi a tam lutuk lo zawk nge nia a tih lai khan bawng hi ei vak hi a nih ngai lo nge ni sial te pawh kha ei sial te hi chu khaw tinah a awm lova hmun.

Lersia a set set a chi. Sial chuan ke leraw hi chu vulh reng aniang a sial set kai khan rawn thleng a au rinna te khan an han au a set kai an lo thleng a lo buai tur te an la ti ti khan a nuam a ni khang kha a mask in a ber a ni mai a a sampar kha sial kiah kha a ni mai a a sakia a tlang sampar. tun hnuah te hi chuan han tih ngam pawh a ni tawh lo a kan nungcha te humhalhna te lainatna a mipui mimirah hian ka rilru a lut tawh a rantal tur kha ti chiang mai a han sawnghawl te pawh kha a hunlai te kha chuan khatiang hunlai te kha chuan a tur a ngaih a nia tunah chuan-- Aizawl khawpui chhungah te pawh kan kan ei tur aw kan ruai ṭheh ngei ngei tur ran te hi a nung chunga hmuh hi kan awm tawh mang lo ang a kalna hmunah slaughter house ah slaughter house a kal danah pawh hian dan fel deuh a awm vek a a tuar lo ang ber aw ni maw tuna pawh tuar loh na hreh hmang lo a ni maw na tawrh loh na tawrh loh dan ber ang chi te umm.

sakawr thianghlim a sawngawlna hmun te pawh an fim mai hei tin tur lam vete doctor ten thut chelh hmak mai ang te chuan helai vel hi a hribo khawp mai vai va khawn atanga. MZU road lampang han kal chhan na lai velah hi Zau Hlawih kut an tlang leh tawh lo ang a, a tlang leh tawh em le? A tlang tawh em aw? Zau Hlawih kawngah khan kan kal dawn nia. Ruaia hian a sapui te chu lo tui mai a, a vawk leh bawng te chu. Ar ber hi a tui lo tam tham ah hian a siam tui a harh em alo engtin kum nge Takira, tan deuh a khan Kawng sa tel lo in Bawng bawng bawng hri leh lai khan FM ni leh lai khan maw arsa arsa a tih veng sang sang khan kan tel tawh a na tin a in arsa tam tham kha chu ei chiang kha a ran lui a chak lo helai kawng hi chu-- a ni tih mai hian zawh hi zawh tu hi an tam em em mai aizawl khaw chhungah hian peng thum ah chuan vai ka vawn hi motor lun na pawl tak a ni ang tih a nih hmel a a ni leng mai hian tlai lam alo ni phei chuan zam ngei ngei tura ngaih tihian M_Z_U road lawng-- zawng zawng luangmual a chang a chang a thlang lam zawng hei ti hian he lai hi lei min thin kan han live tak tak lai te pawh kha tin lo dak zui tawh mai a hei peng te pawh he lai ah siam chawp in-- Khatih laia bialtu Pu Ruatkhemat khan an zuk vel a chumi hnu ah hei sorkar phar hnuaia chhunzawm chho leh a tih hian hei mahni lawkah khelai kan hmai ah hian building kha tlu rawp mai kha a ni a khihna lai kha khawih lai kha a ni kha building tlu kha hei a khih takah kha chu helai hnuai sawi lai eng deuh a ni a lungphun bul chiah thing an phun.

kawng hi te lang ah helai hi ar ke road tih kha nia tichuan helai te pawh motor tlan leh zur zur tawh a ah pawp ni sela kan khawpui kawng khi chu-- Khawpui chhung kawng hi chu a par tiang a in chirh theh chiam chiam na chi pawh hi ni lo deuh vek mai a ni a khawih lai pawh mai ah hi kan kawng a zim a kan in sak dan in a zir lo bawk a kan tui chhe paih dan zawng zawng te ahh a fel fai ngai lo va a lo min a. an min laia sawrkar lai han em ngawt hi an han ti ngawt thin a nih lo va ni ih chu vek tirah hian semi semi tuikual tennis court thlang ami ang chi multi level parking ang hi vek ti hian nei tur ti mai se hall pawh hi kan nei thei vek tho sia vek ti hian maw nia uaimi hall community hall kan nei thei vek tho a nia deuh hian vek ti hian ruang han Tur ni se Lungpui chu zim lo. Lirthei a pung chak sia a dahnaah hian kan inṭam chhuah ni tiin motor register kharh a awm a ni a faitu ah hian Aizawlai a khawpui chhung fai chu north east ah chuan sikkim leh gangtok leh gangtok--

a fai em em vek a tin a hau tak zawk bawk a chhan chu kun hnathawh na hmun kun hnathawk tu te chu reng reng a hming tin hun hmang te an nia ram lama hnathawh tul bak in lam an enkawl na hun hi--

Khawvang tel lamah khan bia te kal thangin kan zin chho a nia, a fai an sawi pho thin te hi chu bia te chu a fai vak a ni mai lo va, han kal chiah chuan hi a fai em em mai ni, mipui mimir hian fai na hi an rilru ah hian an dah vek a, a kha a ni mai a, thingtlang ah chuan thil seng hawi tur hi an ti leh thin a tam a nia. Nana thawhna bungrua ah ram kal hawp piang in thing tuai eng emaw put thawh lo ngai a, mau te khatiang zawng zawng pawh fel fai taka han dah mai tur chuan a hna hi hau tak a ni mah se ti chung chuan khawi mai pawh hi han zin chhuak ila in order tak mai hian in lo dah thlap. sel tawh mai a ni khawtin mai a khaw tlang hruaitu te hi an lo fakawm aizawl khaw chhungah hian ah thu han awih a han na a chen hi a awm lo thei lo a in san awm vek a kan in sak bungrua te kawng ti chep zawng a han dah han dah loh pawh tumah dahna dang awm ngang lo te a nih hlawm avang hian hriat thiam lo thei a ni lo a. chuvang chuan khawpui chhungah hian khawpui aizawl khawpui hian kan tluk loh tawh a ni ehh tin mizoram khawpui lian ve tak tak te pawh hi hran an la bawk a an felfai an fihlim tawh tin mizo te hi zirtir nuam tak kan lo ni e. ah a hriatna chu nungcha enkawl chung changah hian draw sava ve aw tih te hi sairaw khelh nena lokal khiau khiau ang te hi khaw dai fem ah hian hmuh tur an awm tawh lo reng. Generation khat ina an ti lo chuan a tawta miten tih thin a ni tih an hre lo zel la. Toina Christmas silai pawh i tuna tuna kum sawm hnuai lam ang hi chuan nei thin nei thin a ni tih pawh hi an hre lo hrim hrim tawh ang. Kha khap hle a nih vang hian. Tuna naupang phei chuan ngenna chang pawh an hre tawh dawn lo va. Inziak nan sava ve a ni maw.

Solomon temple kha salai peng chu a ni mai a kan va tlan lut lawk dawn chin em ni Jerusalem home pui pui sawm na tih nge hawai in tlan in tlawh kual reng reng te ang hi lam khawng kan kal ta kha chuan aw hei la kal lo va aw a zau lutuk a hmun.

Discipline an tha a ti chu inkhawm pawh an tam a ni pawn zawng zawng pawn an khat vek mai helai chu lut thla lo mai te ang inkhawm hlawh hlawh lai a ni tikhan an hnawm deuh a nia an chanchinbu sermon cham lai a aw kohhran lian tak.

hmasak pawl hi a ni ziah bawk a an kohhran lo pian dan te biakin sak dan leh heng bus zawng zawng ah hian a haw leh ngawih ngawih dawn a ni hetiang ang kha a zo tawng te sap tawng te khan tikhuan booklet nen lo awm vek mai a hei hi-- a lar pawh lar reng a ni mizoram rawn thlawh tu te hian aizawl ah chuan solomon temple ka thlawh duh tih kha an rawn ehh rilru sa kha a ni ve hrim hrim thin a ni e hei city bus pawh he lamah ehh sang tel tak meuh meuh chu he la vawi ni ah hian krismas ni ah hian an inkhawm ang. Aizawl hi khawpui chhung a chep tawh bawk a a than dan hi a tha riau a Aizawl khaw than dan hi daifem kan han tih khawpui hmawr fem kan han tih kha. in tha pui pui hian ti hian an luah chho ta a chhim lamah pawh aizawl chhim lamah sawn ti sawn a phei zel a sawn tum phei chuan zmc kan medical college awmna thleng mai sawn khaw chhung ang vek a ni phei tawh a khi ta-- a hnur tlang lamah ni se la in tha sa thei in hmun zawng te hian he lamah khian an tei chho a khatiang khan khawpui khi chhang zel a chutiang chuan umm luang mual ni se chuti bawk tun hma ah apartment complex -- Kan han tih thin, ai nawn veng ni ta, kawng chhang ur khawhna tanga a kawng thla hmu nawl thla vek thin te khat tikhian in nalh tak takin khat thla vek tawh a, saw tah Walbeng Road kan han tia, Chhuampui atangin an rawn feng phei a. hetah hnung leh lawng kawngah trinity hospital a an chhuak chho a helai phei pawh khan in tha tak tak mai khan a ni a a in kawngpawr fem han tih kha hmun changkang a ni zel dawn a ni. chetla teh la harsa tak tak dawn hun pangai ah zing dar riat vel atang chuan khawpui chhung kawng traffic jam in min han ti buai a school naupang hruai ak-- a main road ni lo ang pawh hi a school pawnna kawng hi chu kan buai vek mai mai dawn a. Helai hi Luangmawal sub station a ni a electric kan neih dawn leh dawn lo. te rawnggaw sub station atangin chuti ang khatin an tih la lai kha a nih hmel a ni chawp saw lai ral lehlama in sei deuh langsâ chawt saw buhfai dahna hmunpui ramrikhawna fci godown kha a ni a. chhuatah sawn an chhek nghuk mai a ti hrang hrang ti hrang hrang an han sem darh leh a hrang hrang a chumi hnuah retailer ten an han la darh leh a tunah chuan heng godown te pawh hi khaw lamah rail station hnaih lamah khuan rail station tur sairang hnaih lamah khuan la chhan thla vek ang a. suan ṭha mizo ram hmun hrang hrang an la sem darh leh dawn a ni helai kawng chep takah hian kum kha leh chen kha buhfai thlir motor lian hi a lo vei ve tawh a. eh vawiin zet chu krismas nge chu chhung tin ten mah ni na mah hian ulh suh tai hian kan hmang ta mawh tih mai tur a ni hi a khawlai a hre emai. Tin Aizawl a mihring awm tlem lai tak tur hi a ni hrim hrim mai a. aizawl mipui tam tak kha mahni pian leh mutna khua te mahni sailenna chhungte awmna khua tih te krismas hmang turin motor sumo leh motor dang chip chhiar seh loh kha an chhuak tlat mai a.

junction hnai tak a ni a tichuan he lam vei lam ber hi university road a ni a.